Divê hûn vê vîdyoyanê baş guhdarî bikin û li van her sî xalana jî baş guhê xwe bidivin her sî xalêhanê û li gora em bê dema îro li gora serok û serwer û hakim û şa û paşa îro viya miqayese bikin çi qas ferqekî mezin di navbera edaleta îslamê serok û serwerê serdema pêxember û eshabiyan û dema misilmanê me ana de heye hûn bi xwe dikarin miqayesa viya bikin. Bala xwe bidê her îdeolojîkê, her îdeolojîkê, her sîstemekî semboleke wî ya taybet heye. Ê Îslamê sembola Îslamê, sembola wî ya taybet edalet e. Gava edalet di sîstemekî de tune bi ew sîstema rûxandiye, hilweşiyaye, nemaye, namîne. Divê em bizanibe ku ê ku sîstema dike sîstem edalet e. Edaleta Îslamê divê meriv ne li gora van misilmanê ana henin, ne li gora wan, ne li gora tevgerê wan, ne li gora qisedanê wan, ne li gora em bivê ilm û îrfan û têgihiştina wan mirov îslamê fehm bike. Divê mirov îslamê li gora vê kitêva ha ne kitêva Xwedê li gora viya bixwîne, fehm bike û tetbîqata vê ya jî ji sedî sed di wexta pêxember aleyhî selatû weselam di dema Em bi vê dema seadetê de hatiye kirin. Di dema seadetê wate Peygamber aleyhisselatu vesselam hatiye kirin. Ja bala xwe bidinê ez ê ji wê mînakê ji we re behsa sê xalên girîng bikim. Sê mînakan ji edaleta Îslamê ku di wexta Pêxember de û di wexta Hezretê Umer Umer de, di wexta Pêxember aleyhisselatu vesselam de û di dema xelîfeta Hezretê Umer de sê bûyerê ku bûne û misilmanên ku Dînê xwe ji vê Quranê hîn bûbû, çawa bi wan hersî bûyera re rûbirû mane, çawa helwest standine û çawa derheqê wî de hukm dane, çawa qerar girtine û çawa her kes ji wan qerar re razî bûne. Vê jî ez wan hersî mînaka didim, piştî wan hersî mînaka, Wan her sî nimûneyê ku ez didim, wan her sî mîna ku ez didim, li gora wan her sî mînaka hûn, serok, serwer, şah û paşayê vî dem, vî zemanê hanê. Ew ê ku divê em misilman in û ê ku ne misilman in, ê ku divê em edaleta me heyê, ê ku divê demokrasî heyê, ê ku bi îslamî hukim dikin, ê ku bê îslamî hukim dikin. Tu wana hûn dikare bi xwe bi xwe bi xwe muqayese bikin, bidin ber hevdu, ka heqîqeten edaleta Îslamê edalet e yan jî em bivêjin van qanûnê beşeriyê sîstemê ku îro henin ku bi nav hin kes bi navê sem hukum dike û hin kes jî bi navê demokrasî hukum dike ka hûn bivînin ferqa wan çiqas e. Bala xwe bidê di dema Pêxember aleyhîsselatûwesselam de zî bûyêrekî behsa pêxember de bikim jinekî ji qebîla Benî Mexzûmî ya bi navê Fatime diziyê dikin. Di nava ereba eşîrên ereba de em bê eşairtî gelekî di dereca bilind de bû û şeref hebû, mirwet hebû, heysiyet hebû, nav û şan û şoreta eşîran hebû, bext û textê eşîran hebû. Vêca di nava eşîrên Medînê de jinekî belê ji eşîrên Medînê jinekî bi navê Fatime Mexzûmî diziyê dikin. Ya eşîra Mexzûmiyan divê bira ku em rezîl nebe, em nav Ereba de em riswa nebe, xel nevê eşîra Benî Mexzûmiya ji eşîra Benî Mexzûmiya Fatîmê dizî kiriye û destî û hatî jê kirinê, divê em çawa bikin viya tepis bikin, em viya veşêrin, em bi awakî vî hedê ku hedê diziyê ku destjêkirine em li ser Fatima Mexzûmî li ser jina eşîra xwe Em viya ne di tetbîq kirinê. Rûspiyê wan radibin rû dinên, rûspiyê wan radibin rû dinên li hev kom dibin, dibêjin ya baş ew e, em çawa bikin, em merivekî ku gotina wî li cem pêxember aleyhîslat weselam derbas dibe, em wî bişînin cem pêxember ku bira pêxember vê meselê nevîne, gogo serî binixîmîne,

Radven Usame dişin Usama terba Pêxme Aleyhissalatu Vesselam dibêje hal û meslekî we heye. Usame divê min tu carî qasî wê wexta ku min ew bûye ra ji pêxember ra got rengî wî neguherî sor û morî hev nebû min wisa hizir hizir kir ku wisa fikir ku fikir kir ku pêxember Aleyhissalatu Vesselam gelekî aciz bû û hêrs ket ku erê Usame Goh tu hatiye ji Pêxemberê Xwedê re dibêje, Ez em bê hukmekî ji hukmê Xwedê pêk neynim, ê di Usame tu hatî viya ji me dixwaze? Tu çawa hatî ji Pêxember dixwaze tu vê hukmê Xwedê pêk neyne? Jinekî dizî kirî, dizî derketî, îspat bî, cezayê wî heye di Îslamê de û tu hatî divê vî hukma pêk neyne erê Usame ma ev gotin e. Usame divê Xwedê ji xêra Xwedê re Min tu carî ev bûyera ji pêxembera ve nekira, min negota û bi vî şekila pêxember min re hêrs neke ta ji xwe aciz nekira. Pêxember aleyhisselatu weselam ra dibij xelkê re sohbet dike yanî xutbe dixwîne mana wî yanî xelkê re dibêje di vê gelê însana eger ew Fatîma qîza Muhammed bijî dizî kiribi ez ê destê wî jê bikim. Ew Fatime qîza Mihemed be, yanê Fatima qîza min be û ev kar ra kiribe, ez ê destê wî jê bikim. Bela Xwedê û Pêxember aleyhîsselatu weselam emir da, em bivêjin destê wî jinikê hat jêkirinê li gora fermanê Xwedê Teala lewra dizikê mezin kiribû. Eva yek, qanûnê Îslamê ji her kesî ra yek e. Ji. Pêxember di nav da ji qîzê pêxember, zarokê pêxember, jinê pêxember ê eshabiya û temamê însanan re giş di sewakê de, giş di sêwakê de ji her kesê re di heman derecê nêzîk e. Kesekî di ser kesekê re tune. Di îslamê de eyer serok û serwer û hakim û şa û paşayê ku misilmana îdare dike eyer di dînê xwe de samîmî bin, Bi xilas bin, bi xulqê safî bin, ji xulqê safî bin, ji sidqê safî bin û eqîdekî wana saxlem bi Îslamê hebe, ebeden kes sirk ser kesekî re nayê girtin. Eva yek. Ez ê du mîneka ji dema Hezretî Umer bidim. Rojekî qumaş tê Mekê, bazirgan qumaş tînin tê Mekê, an jî em bê ji xenîmetê qumaş tê Mekê, qumaşek tê Mekê, Hezretî Umer, wexta xîlafeta wî da yê wî qumaşê rast bi ser xwe, em bivêjin efû ki tê Medînê, tê Medînê efû ki, wî rast bi ser xwe wî qumaşê li li temamê aîla dabeş dikin. Em ê serê malê sê mêtre, çar mêtre, du mêtre neyse em bivê ji wan re qumaş dikeve. Para Hezret Umer jî bi qasî para kesekî malbatekî din e. Lê roja din Hezret Umer derdikev ser mîmberê ambê jî derdikev suhbet bike bi milet re ji milet re waz û nesîheta bide xutbe bixwîne. Cil û berkê ser wî cil û berkekî em bivê fîstanê ser wî dirêj e, mezin e. Selmanê Farisî navê kunya wî Ebu Ebdullah ye. Bala xwe didî ew qumaşê ku para Umer ketî li gora texmîna wî têra Umer nake. Umer xelîfe ye, Umer bin Xetab. Ê divê muheqîq Umer ji xwe re qumaş zêde girtî. Lara Hezret Umer sê mêtre dame, sê mêtre ji wî re ket. Ê sê mêtrê Hezret Umer têr nake. Ev cil û belgê li ser Hezret Umer Tişteka zêde ye. Hezret Umer edetê wî bû digo gelê mirova guhdarî bikin û îtaet bikin. Esmeû digo guhdarî bikin. We etîû digo pê werin yani em tefrîq bikin pê wî werin. Selmanê Farisî divê Elyewme la sem'a we la ta'ate lek. Selmanê Farisî divê ne îro em te guhdarî dikin û ne ji te re guhdarîkirinê, ne em te guhdarî dikin û ne jî em ê gotina te bikin. Hezreti Umer divê lîmada ya Eba Abdullah divê ji bo çi? Eba Abdullah xêr e çer bîye. Divê tu berê hesabê wî qumaşê ku te kirî ji xwe re cil li xwe kirî, cil û bergê te li xwe kirî ew qumaşê wî hesabê bide. Hezê Umer xwe hêrs nake. Navê ez xelîfe me. Tu kî yî? Tu ji ku hatî? Tu çi pere yî? Çend însan e? Esl û feslê te çi? Law tu ji Faris hatî yî? Eşta re bê ez xelîfe yî mena min. Tu çavê hesabî ji min dipirse. Em bê tu li hember emîr derdikeve, tu li hember emîrên mumînin derdikeve, tu bêrîtî û bêşerîetiyê dike. Hezreti Umer van tiştan navê. Divê gazî kurê xwe ya Abdullah dike. Divê ya Abdullah. Abdullah dengê xwe nakir cara duda divê ya Abdullah, dengê xwe nakir cara siya divê ya Abdullah bin Umer. Lewra çend hev Abdullah hêbî ka nizanin kişan kişan ji kişan ra divê Umer. Divê rabe meselê ji milet ra îzah bike. Umerê bîne Abdullah kur Abdullahê kurê Umer. Xwedê ji ra Xwedê ji ya razî be ew ji eshabî ye. Ew ra di gelî jemaet di vê do ga pêr xwe hefta berî qumaş hat vê dere hat em bê me dabeş kir. Para ku ew em bê beşa ku behra ku ji bavê min ra ket têra wî nekir. Min para xwe da bavê xwe ew qumaşê îro li ser Hezetî Umere, fîstanê li ser wî ye, amca cil û bergê li ser û cubê li ser wî ye. Qismekî ji para wî, qismekî ji para min e, ancax ew ew cila ji Hezret Umer e, ew cil û berga ew e, ew libsa ji Hezret Umer re derket. Wê çaxê Selmanê Farisî divê dewam bike, em ê te guhdarî bikin, em îtaata te jî bikin. Bala xwe bide, yanî li gora vê bûyera hanê xelîfekî min e Umer û yekî min e Selmanê Farisî wî rexne dike ji bo sê metre qumaş. Hezret Umer hêz nakeve. û hesabî wî li cemaetê de heman demî de dide, kurî û ra dibe hesabî bavê xwe dide û her kes jî pê qane dibe û şik û şibhe jî namîne. Misilmanî mezinê misilman ev e, serokê misilman ev e, em bi edaleta îslamî ew e. Ew Hezretî Umer bi vêya bawer bû. Dînê xwe ji vîyayê elimî bû, ji vîyayê hîn bûbû. Em bivêjin Feqîyê Hezretî Pêxember bû, telebê Hezretî Pêxember bû, telebê Mihemed Aleyhisselatu Vesselam bû. Ji ber wî nedibû ku Hezretî Umer xeletî bike ji bo çar metre qumaş, ji bo çar milyar pere, ji bo çar hezar dolar, ji bo sed hezar dolar ê ku serok û serwerê ana dike. Ev e du bûyer. Bûyera sisiya dîsa dema Hezretî Umer de Umer bînî Xetab Emro kurê As kir weliyê Misirê.

Emro Binî As, Muhemedê kurê Walî, Waliyê Emro kurê Emro Binî As, Waliyê Misirê ye û kurê wî jî na van gênca de navê Muhemed e, ew jî çûye em bivê hevberiyê. Di wê arê de xortekî qibtî yekemin derket. Xortekî qibtî ku ne ereb e û ne jî misilman e, yekem derket. Mihemedê kurê Emro Bînî As bi Gopal an jî bi dar, bi qamçiya bi dar çê desa de hebû, li Mihemed xist got em ê Îbnul Kerîme yn. Ez kurê du heqenca me, hem bavê min eshabî ye û hem jî bavê min walî ye. Law tu çawa dikevî pêşa me? Dibi ku tu ji min derbas bibî, tu çawa bûbî yekemîn? Li çawa xist? Lawê xortê qebtî xist. Xortê qebtî Çû ba Emro binê asika da ba kurê wî kir. Emro jî ew çem he avt hefsê. Kurik ji hefsê derket derneket dema hecê de ew bavê xwe tev li karwanê heca bû hatin Medînê çû Minay giyandiya ku Umer binî Xetab bivîne. Umer binî Xetab li Minay tim her sal kom dibû û li Minay hesab ji waliya dipirsî. Li Minay Hesab, ew waliyê ku tayîn kiribû Hesab ji waliya dipirsî, Umer binî Xetab li Minayê bû. Xo çû got Umer dît got ez dixwazim tu edaleta ez zulim min zulim li min hatî kirin ez dixwazim tu edaletê bijî bîn wer. Umer binî Xetab xelîfe jê re got Xwedê jê razî bi got çi bî bi te çi hatî serê te. Got hal û meslê min ê Muhem hal û meslê min û Kurê Waliyê Misirê Emro bin Az kurê Muhammed ev gol mixistî. Pêxemer Aleyhissalatu vesselam şey, e, Hezret Ömer, Ömer radiyallahu anhu derhal cevap şan Misirê gobera Emro tevê kurê xwe were. Gava Emro Waliyê Misirê Emro bin Az tevê kurê xwe vahat, Emro merûkê keçel bi serê wî keçel bû. Esla bû. Lê nirî ew xortê Misirî qeptî wel ba pêx ba Hezret Ömer nuştiye. Go kerem ki weri ku xort weri bivê ji viya şanê sirê te. Xort li hezura Emro bînî Asûkorê wî û civatê û bûyer hatibû serî lêdana xwaribû û hefsa ku kiribû hefsê ji Emro aftibû hefsê li wê cimetê ji behs kir. Pê Hezret Omer got şahidê te çi? Got şahidê min te mamê karwanê heciyayê. Emro bin As dar Hazret Ömer da dest dar da destê xortê qıptı û go li Muhammedê kurê Emro bin As bixi. Ew xortê qıptı lê xis heyfa xwajêste Ömer bin Xetab ji xortê qêptara go li Emro bin As jî bixi. Go Emro jî bîni wer waliyê Misirê xort go naxêr wî li min nexisî wê zavite me hefsê. Ala kulî hal Eva Enes binî Malik rîwayet dike, Enes diwê e li min e li cem li cem Emer Umer binî Xetab im ev xorta hat. Eva di kitêve de hûn dikarin rawiyê bivînin. Ev sê bûyer di dema Îslamê de jiyaye û muheqiq sedî sed bi cî hatiye, edaleta Îslamê ev e. Lê îro hinek muhafizekarê ku bi çawa muhafizekar ez wî nizanim xwe em dîndar hesab dikin, Nêzê Serwet û Sarayê û em bivêjin şa û paşa rûniştine, van ord bûyerê hanê na qebûl nakin. Divê yanî dibe ku Hezret Umer yanî yekê mîna Selmanê Farisî ji bo sê qurm mêtre qumaş hesab ji Umer biperse. Yanî ji ber ku li cem paşa û paşayê xwe sekinîne, şa û paşayê wan li ber edaleta Hezret Umer tê pênc pera Radiv di televîzyon de van bûyerê tarîxî înkar dike. Siv ji bo şa û paşayê wan em bê serok û serwerê wan li hember edaleta Îslamê rezîl û riswa nebe. Îşte ez ji wî dibêjim edaleta Îslamê ev e. Ne demokrasî ye û ne jî em bivêjin dînê mihafzekara yê, ne jî şirka em şirka hinek mihafzekara yê, divê dînê xwe ji Quranê bielime. Sê bûyer di wata pêxember û wata Amed de jî heye, hûn jî dikarin bûyerê îro li gora vî ya hûn jî dikarin şîrove bikin. Çi ferqekî di navbera edaleta îslamê û edaleta ku îro tê kirin de heye? Heta careke din bîm di xêr û xweşiyê de. Esselam aleykum werhemetullahî weberekatû.